Bon tardi tur hende. Mi ta hopi contento pa wak boso tur. Nos tabata un tiki entusiast cu e stoelnan, pero mihor nos tin suficiente stoel cu nos tin di menos. Contento pa ricibi boso akinan na plenchi di kerk, di kerki na e. den e naturalesa. E nos ta falta nos erko, pero nos tin bientu di Dios, erko di Dios. Nos tin solo, e situashon no ta perfekto, mi sa, pero e ta mihor ku nada, tòg? Amen. Pasobra nos ta hopi gradisí na Dios pa, gradisido na Dios pa e oportunidat pa. Haña sirbishi otro be pa hasi sirbishi. Nos tin nos nos bènt di kèrki i nan ta nan ta bai hu ya kuse keda topa toka nan ta bai toka pa Señor. Algu algun reglas for di gobierno. Despues sirbishi. Promé e grupo akinan ta bai sali for di kèrki, despues mei mei òf kasi nihun hende pero tòg, i despues último e grupo akinan. I nos no tin ofrenda den sirbishi, pero ora bo ta sali bo a wordu bo ta wordu duna un oportunidat. pa duna bo ofrenda pa Señor. Ora bo kier, no ta obligatorio, claro, pero pa bo sa hopi contento. Otro bay ban grandeci Señor door haci un oracion na silencio. Nos yudanza ta den nomber di Señor cu a traha shelu y tera. Gracia sea cu boso y paz di Dios nos Tata y di Señor Jesucristo. Amen. Ban canta nos prome cantica. Ban busca mi briefje. Nos prome cantica ta un cantica hopi famoso, hopi bon, hopi bunita, tres shen y dos, tres shen y dos, na Dios duna gloria. Y ora bo kier, bo por lanta para y canta cu alegria y gradici Señor.

Rumannan, nos ta bai kanta direktamente kántika number binti, to. Nos ta bai kanta number binti tabla. Ora bo no tin buki, na bo otro stul tin bukinan, dus buska un buki pasobra mi ta kere nos tin sufisiente buki.

I tambe nos ta bai kanta setenta i ocho, setenta i ocho na e krus.

Amen el a duna mi salbashon. Bo por bai sinta. Danki ora bo a bini un tiki laat. Bon bini na kerki, na plenchi di kerki. Nos ta hopi contento pa topa bo akinan pa ricibi bo den nomber di Cristo. Ban haci oracion y gradici Señor pa su bondad. Tata na Cielo nos ta stima bo. Nos ta stima bo Señor pasobra bo a haci milagro grandi pa nos y bo a duna nos bo unico Yu. Bo yu stima nos Señor Jesucristo. Señor, nos ta gradici Bo pasobra despues hopi tempo sin kerki, awor nos por reuni huntu i bai kerki otro be. Señor, nos tabatin siñansa sí, pero i tabata digital, awor nos ta bek na. normal of un tiki normal. Pero nos ta gradisí bo pa e oportunidat pa bin huntu kantá bo nòmber, halsá bo nòmber, hasi orashon i skucha bo palabra. Danki Señor pa tur e hende ku bo a trese akinan, Danki pa salba e hende, pa warda hende, pasobra niun di nos a hanja e coronavirus, Señor, i nos ta gradici Bo pa esei. Bo man tabata riba nos bida, i Bo a bendiciona nos. Danki. Tur dia Bo ta cu nos, Señor. Bo a priminti nos, Nunca mi ta lubida Bo. Nunka mi ta laga bo na na kaya, na kaminda. Señor, danki pa salba nos, danki pa buska nos, danki Señor pa yuda nos, proteha nos, bendishona nos. Señor, nos sa nos ta nos tin tempo difícil. Nos sa pasobra hopi hende no tin trabou mas i otro hende no tin kuminda mas. Pero, Señor, nos konfiansa ta den Bo. Danki pa tur e hende ku ta yuda otro hende. Danki pa e oportunidat, e posibilidat, Señor, pa trese kuminda pa hende ku mester di kuminda. Danki pa yuda otro hende, Señor. Señor i danki pa e momento aki, un momento hopi special. Jacob a bisa, Di berdad, Dios ta aki nan, na e luga aki. I nos por bisa mescos, pasobra dos of tres hende i mas ta aki nan reuní den bo nomber, rondom di bo palabra, i p'esei mes nos ta confia bo ta aki. Danki, Señor. pa ta akinan mei of entre nos, den nos kurason, den e kantikanan i den e Bo Palabra. Señor, bendishoná e sirbishi, pasobra nos sa e no ta nos fiesta, e ta un fiesta pa Bo, Señor. Un fiesta pa Bo nomber. Un fiesta pa glorifiká Bo. Nos no ta buska onor pa nos, pero nos ta buska onor pa Bo, Señor. Bo ta digno. Bo so ta digno pa risibí tur gloria, tur di onor. Señor, danki pa bo pa bo palabra. Ora nos ta bai lesa bo palabra, baha ku bo Spiritu Santu, Señor. Baha den nos kurason, yena nos i laga nos sinti bo presensia. Den nomber di Kristu Hesus. Nos ta hasi e orashon pa tur hende, Señor, ku no a bin kèrki, kisas pasobra bo tin nan tin miedu of nan no tabatin tempu awor. Nan ta na casi mira e servishi na Facebook live of YouTube live of mi no sa ki ki internet nos tin. Danki Señor pa e oportunidad pa usa esey. Nos ta pidi un bendicion pa tur e techniek tambe. Nos ta gradici Bo tambe Señor pa tur e hende cu ta mira e servishi y scucha e mesahe di internet, na internet. Bendiciona nan tambe, Señor, pasobra nan ta, ja, onderdeel di nos, un parti di nos, Señor. Danki. Danki pa nos musicantenan, nos yudanza, hende cu a prepara servishi y yuda nos cu, cu haci cos limpi despues di servishi. Danki, Señor, pa tur cos. Nos ta stima bo, pasobra bo a stima nos promé. Amen. Nos ta bai lesa, mi ruman, nos ruman Errol Buys lo lesa nos último kapítulo di Marko. Un aña i mei nos a kuminsá ku Marko, Evangelio di Marko. I casi, casi nos ta cla. Ultimo capitulo, capitulo diesseis, nos ta cuminsa for di vers un. Kontadi, nos ta cuminsa lesa for di Marco diesseis, cuminsando na versiculo unu te cu diestres, e ta na pagina Nuebe shen ochenta i kuater, nuebe shen ochenta i kuater. Yon sabat a pasa, Maria Magdalena i Marta, mama di Santiago i Salomé, a kumpra speserei pa ta bai ungié. I mainta bon tempan tempran, riba e promé dia di siman, ora solo a sali, Nan a bin na e tumba i nan tabata bisa otro, Ken lo lora e piedra ku e kit'é for di entrada di e tumba pa nos? I ora nan a hisa kara wak, nan a para, nan mira ku e piedra a wòrdu kitá, apesar ku e tabata masha grandi mes. I ora nan a bai den e tumba, nan a mira un hóben bistí na paña blanku largu, sintá na banda drechi, i nan a keda masha asombrá. I el a bisa nan, No tene miedu! Boso ta buska Hesus di Nazaret, kende a wòrdu krusifiká. El a resusitá, e no ta aki. Mira, e lugá kaminda nan a pon'é. Má, bai bisa su disipelnan i Pedro, e ta bai Galilea boso dilanti. Ayanan Poso ta mir'é. Mira, el a bisa poso. Manera el a bisa poso. I nan a sali pafó i a hui bai for di e tumba, pasobra nan tabata tembla i tabata tur asombrá, i nan no a no a bisa ningun hende nada, pasobra nan tabata tin miedu. Awor, despues ku el a lanta maita tempran, riba e promé dia di siman,

E ora nan a tende ku e tabata bibu i ku Maria Magdalena a mir'é, nan no a kier a kee. I despues el a peresé den un otro figura na dos di di nan. Ora ku na pia, nan tabata na kaminda pa Kunuku. I nan a bai i a biri i a hiba e notisia pa e otronan, ma esakinan tampoco no a kere nan. Te aki nan e Scritura. Rumannan di Rumannan di Cristo.

Un storia di e resurekshon di un homber morto. Kisas bo ta kere, Ya, e storia ta skirbi na Beibel, sí, i mi sa e ta e storia di Kristu Hesus, klaro, i m'ha siña na skol i zondagschool i den kerki, Hesus a lanta for di morto, pero eigenlik e ta un un e por ta un storia di ada, un sprookje, un kuenta di yara, presis un kuenta di yaranan, ada, ada, un kuenta di ada, oke un kuenta di ada, pasobra ora bo ta haña bishita. I nan ta bin ku un storia i bisa bo, Hey, e persona ku a muri un seman pasá, el a lanta for di morto. Bo ta kere? Bo no ta kere, mi ta kere. Pasobra den nos mente, den nos kabes, Nos sa un persona ku a muri, a muri. A drenta eternidat. Dus, dikon el a lanta for di morto? Bo por bisa e persona tin, tin hopi verdrùt, hopi, ta hopi triste òf tristesa, i p'esei mes e ta, e tin un desea. pa e persona bin bek. Kisas su desea a bira manera grandi na e lugar unda tur e disipelnan tabata i nan a bisa, nan a konta e storia di e angel ku a bisa nan Hesus a lanta fo'i morto. Nos ta komprondé nan no ta kere direktamente Nos ta komprondé hende, disipelnan, a kore bèk na graf pa bishitá e graf i mira si Hesus sí òf no ta drumi den e graf. Pero e graf tabata bashí. Bashí. E historia ta hopi importante. No solamente nos a studia e evangelio tocante e topico di su sufrimento y di su muriendo, of di su morto, y tambe tocante su deramento, pero awor nos ta studia hunto e historia di e lanta, e resureccion di Cristo Hesus. Promé, su sufrimentu tabata hopi importante. E sufrimentu tabata un kastigu di Dios riba e piká ku el a tuma di nos riba su lomba. I e kastigu a bai mas lihé pasobra el a muri. El a muri un morto horibel. El a muri na un krus. Un morto manera un maldishon. Beibel ta splika nos, ora bo a wordo krusifiká, bo ta un maldishon pa Dios. E úniko Yu di Dios, e úniko hende sin piká, a wordu maldishoná pa Dios, pasobra tur e inikidatnan, tur e transgreshonnan, tur e pikánan di henter e mundu, tambe di abo i mi, a wordu poni den su lomba. El a muri, hustisia. a pasa. Husticia pa Dios. I Bijbel ta hopi cla. Bijbel ta bisa i ta splica nos door di e boca di Pablo cu Cristo ma wordo crucifica. Kier men e persona, e caracter, e naturalesa bieu den mi curason, den mi bida, Mi, mi naturalesa yen di piká a wordo krusifiká ora Kristu a wordo krusifiká. Ora bo ta kere den Kristu Hesus, bo piká a wordo krusifiká, bo karakter bieu, bo, bo, bo e hende bieu a wordo krusifiká ku Kristu. I kiko ta sigui ora bo ta wordo kristifiká? Bo ta bai muri. E ta un morto horibel, un un morto tan kruel, pero e ta un morto ku Hesus a karga pa nos. Despues Pablo ta bisa, No solamente ku Kristu m'a wordo krustifiká, pero tambe ku Kristu a muri. Kier men, ora Kristu a muri, e hende bieu den bo, bo karakter bieu, bo naturalesa yen di piká, a wòrdu, a muri tambe. E Peter bieu a muri. Claro, mi ta kina mi bando, pero mi Peter bieu, e Peter cu a wordo nace naturalmente, a muri. Ora Cristo a muri, Dor di mi fe den Kristu Hesus, dor di mi konfiansa den Su sufrimentu i morto, m'a muri kuné. P'esei mes, Pablo ta bisa, Ku Kristu m'a wordu krusifiká, Cu Cristo ma muri, pero tog mi ta biba. Kier men, e no ta ami, pero kier men, e ta Cristo den den mi. Bo ta comprende? Cristo ta biba den bo. Bo sa bo ta kere Cristo ta biba den bo bida, den bo curpa. Den bo alma, el a yená bo bida. Esei ta un grasia imens, un grasia infinito ku Dios, kiemen Dios ku a krea mundu, tera, shelu, e Dios ku ta manera grandi, mas grandi ku tur kos ku ta eksistí. a tuma lugá den bo kurpa, den bo bida. E ta biba den bo. Bo no ta imaginá bo mes algo, no. E ta biba den bo. P'esei mes bo tin un nobo bo. E ta zona manera un. Chinés nobo. No bobo. No, un personalidad nobo. Personalidad nobo. Aha, un personalidad nobo. Pero bo ta comprende mi si toch? Hasi den piedra op plantei. Kom te weten we waar het vandaan komt? Un personalidad nobo. Esei ta increibel no. Normalmente ora bo ta casá, bo casá ta purba pa cambia bo i semper e ta bai robes i e ta keda purba no. I bo ta purba cambia bo bo casá pero echt cambia no ta bai lihei. Pero e momento Cristo a baha y biba den bo curason, ta cambia directamente. E direccion di bo bida cambia. Prome bo tabata cana direccion di fierno, awor bo ta cana direccion di cielo. Promé, bo tabata kana den skuridat, bo no bo no tabata sa kiko tabata kiko. Awor, bo bo ta mira tur kos kla kla, pasobra Beibel i Spiritu Santu ta duna bo lus tokante tur topiko. Hende no sa kiko ta pasa awor ku ku korona i krisis i i problema den henter e mundu. No sa. E ta un uithangbord grandi, un bordchi grandi, prepará bo mes, pasobra Hesukristu ta bin bèk pronto. A komprondé? Dor di e kambia, kambio den bo bida. Tur kos den bo a kambia tambe. Awor bo tin posibilidat pa parse Kristu. Imaginá bo parse Kristu, no pafó, pero paden. E karakter di Kristu, yen di pasenshi, Dios tin hopi trabou ku mi, pero tog, yen di amor, yen di bondat, yen di alegria. E karakter di Dios den bo, esei ta un milagro ansig. E ta solamente posibel ora Cristo a baha y drenta bo curason. Awor, cu Cristo nos a wordo crucifica, cu Cristo nos a muri, cu Cristo nos a wordo dera, I bo sa, i ta hopi bunita. Nos, pa un poco aña awor, nos tin servishi di bautismo. Bo sa, nos ta bai tanto di laman, nos ta drenta laman, i nos ta bautisa hende. Sera bo wowo pa un momento i imagina bo kico ta pasa ora nos ta bautisa un hende. Nos ta pone e persona bao di awa. Manera un graf di awa, Bijbel ta bisa, Ku Kristu nos a wordo tera. Bonita òf no? Sí tòg? I despues? Storia ta kla? No. E milagro ta sigui. No solamente nos ku Kristu nos a muri, pero ku Kristu nos a lanta tambe. Ora nos ta kere den e trabao i e persona di JesuCristo. Ora bo ta konfia den Dios, o bo ora bo ta konfia den Cristo, algo bovenatuurlijk, sobrenatural, ta pasa ta pasa den bo bida.

Ban buska e historia di Kristu Hesus. Kristu Hesus a muri kuantu biaha? Un biaha so. Kuantu biaha el a lanta fo'i morto? Un biaha so. Despues el a muri otro bei? No, el a bai shelo. Sin muri, el a bai shelu. E ta biba awe. Nos ta kanta e kantika toch? Hesus, Hesus, Hesus a biba awe, e graf ta bash'é, ti ti ti. Nou ja, dat is for Jimmy, pero bo ta komprondé mi. Toch nos ta sirbi un un Señor bibo. Kiermen, Te awor, mas ku dos mil aña, Hesus ta bibo, bai shelu si, pero e ta traha na shelu pa bo, pa ami, pa mundu, serka su Tata. I awor. Ora nos a wordo crucifica, muri, dera y lanta cu Cristo Hesus, nos ta bay muri otro be? No. Bijbel ta bisa no. Awor nos tin un problema, pasobra bo ta bay bisa mi, Peter, bo ta hopi lef, pero algo no ta corecto. Dies minuut bek na caminda, nos tin un Santana, Satana ta yen ku hende kreyente. Kiko a pasa? Nan a muri tog? Beibel ta bisa, Pa esnan ku ta kere den Kristu, pa esnan ku ta biba den Kristu, den fe, nan no ta smak, nan no ta purba e morto mas. Ha! Hesus a lanta fo'i morto, El a kibr'é e, je moet me helpen, de weeën van de dood. El a kibr'é e dolor di morto. Oké, El a kibr'é e dolor di morto. Ora bo un, un, un, un dama, un, un señora ta duna luz,

Den morto tur forsa, tur poder ta purba pa om de mense in de dout ta houde. Tene hende den morto. Pero Hesus a kibra e dolor di morto i lanta for di morto. El a kibra e barera di morto. Dat ya. Su poder ta mas fuerte. E tin mas poder ku e poder di morto. E tin e ultimo palabra, no morto. Hesus. Hesus a lanta i vense e morto. Nos ta orguyo pasobra nos a vense huntu e coronavirus, el a vense e morto pa semper. I Bijbel ta bisa algo hopi interesante.

Ora nos ta bai hospital of nos ta bai hende malo, nos ta mira viceversa, nos ta nos ta bisa otro, Ai, ai, ai, e morto ta come e e biba, e bida, e e persona, ai, ai, no ta dura hopi hopi tempu mas. Pero Dios ta ta. Al contrario. Al contrario. E ta bisa, No, no, no, no, e bida. Ta vence e morte. No, no vence, verzwelge. Come. Guli, e ta guli e morte. Kico ta pasa cu nos bida ora nos ta un cristian? Hopi hende ta pensa ora nan ta bay muri, bida eterno ta cuminsa. Esei ta robes. Bida eterno a kuminsá ora bo a aksept'ei Kristu. Bo ta biba, bo ta biba pa semper. I ora nos ta nos ta laga nos kurpa patras, pasobra nos ta mas ku un kurpa, no? Ora nos ta laga nos kurpa patras, Nos ta cambio, nos ta cambia e temporario pa e eterno. E temporario pa eternidad. Si. E, e, e, het zichtbare voor het onzichtbare. E visibel pa e invisibel. E visibel. Ja. Visibel pa invisibel. I dus, E tópiko akinan ta hopi importante. Hesus a lanta, nos a lanta. Ora bo ta konfiá Señor pa pordoná bo bo piká, bo tambe por konfiá Señor pa lanta for di morto, pa kambiá bo direkshon. Awor, nos tin evidensia Hesus a lanta fo'i graf. Promé evidensia, prob'é Pa bisa bo. Aha, danki. Promé prueba, e graf tabata bashí. Hende kritiko ta bisa, No, pero skucha, su disipelnan òf otro hende por horta e kurpa, pone na un otro lugá i e graf ta bashí tambe, pero Hesus no a lanta. No. Di bèrdat. Pero nos tin un di dos prueba. Marco ta bisa un, pero otro evangelio ta bisa dos angel tos mensahero di shelo a baha sinta den graf una e hoofdeind en voeteind si y nan a papia cu tres damas prome Maria van Magdalena. Bo sa Maria van Magdalena? E tabata un señora impuru, pero awor Hesus a salb'é, el a kambia, Dios a hasi un milagro den su bida, i promé persona ku ta ku ta eksperiencia e graf bashí ta e señora, no su disipelnan, e señora. I e angel ta bisa, Hesus a lanta. No buska e morto. bou e no buska e bibo bou e mortonan. Di dos, el a bai e disipelnan, el a bai bek disipelnan pa pa konta e historia, nan no a kere. Di dos, e dos persona ku a bai kana na Emaús, nan a topa ku Hesus. Hesus tabatin un kurpa diferente. El a lanta fo'i morto i haña un un kurpa glorifiká, glorioso, un kurpa glorioso. Kier men e por kambia su uiterlijk, su paresé, e por Kamp e portaba dor di un muraya, pero e no ta un spoko, e no ta un spiritu. E por kome, por ehempel. I su disipelnan na fin nan ta konosé Kristu, rekonosé Kristu. Hey, esei ta nos Salbador, esei ta nos Rabbi, nos amigo, Hesus. Dus nos tabatin sufisiente evidensia, prueba,

Nan lo tabatin pura. Señor Hesus tabata den control for di cuminsamentu te na fin. Pero disipelnan y bo sa, semper mi ta duda, Señor Hesus, nos a cuminsa den Marco cu e storia di Hesus cu ta cana canto di laman buscando hende cu kier sigui ye. Dikon el a disidí pa yama hende ku no ta kere den Hesus? Nos tabatin Yudas. Yudas a horta i el a Jezus verrade. El a traishoná Hesus. Nos tabatin Pedro, ku tabata papia promé, pensa despues, i tabata un kaótiko manera mi. Kisas den nomber. Tabatin e yunan di, di, di, di, di donder, di zona van de donder. Juan i ja, yunan di temblor. Nan no tabatin kurashi pa pidi Jesus, Nos kier sinta banda di bo den bo reino nobo. No, no. Mama, a mester pidi pa nan sebara mamas kintjes. Nan no tabatin kurashi, kura, kurashi. Dus, dikon Hesus a disidí pa yama hende ku tabata imperfekto? Pasobra el a disidí, bou di guiansa di spiritu santu, pa usa hende manera abo i ami. Pasobra mi no sa di abo, pero ami. leho for di perfeccion. I toch, a mi ta duda hopi biaha. Ora mi ta studia den Bijbel, mas cu mi ta studia, mas pregunta mi tin. Bo tin mescos? Hopi tempo mi ta wak cos den mundu i mi ta duda. Mi sa kiko Bijbel ta bisa, pero mi ta wak tambe kiko ta pasa. Mi ta duda ora mi ta wak sufrimentu, mi ta duda ora mi ta wak problema grandi, mi ta duda ora mi ta wak gera tambe den kerki, i mi ta mi ta falta fe. Pero mi no ta úniko. Pedro tabatin meskos. Pedro a pèrdè su ministerio pa poko dia, poko dia. Pasobra ora bo ta bai lesa Juan bintiún, Hesus ta, Hij stelt Petrus opnieuw aan. E ta bolbe stèl, ja, e ta bolbe aserka Pedro. Aha. E geeft hem opnieuw zijn job bèk. E ta bolbe hai su trabou di nobo. Dus. Corda bo, ora bo ta duda, sa corda bo, bo ta den un linea bon, pasobra Pedro a duda tam, y Juan a duda, Juan Bautista a duda, eigenlijk tur hende a duda. Bo no ta special, bo no ta peor cu nan, bo no ta mihor tampoco. Osaki cu ta mihor? Ken ta mihor? Cristo. Y Cristo su gracia ta infinito grandi, infinito grandi, infinito profundo. E ta stima cu un stimacion eterno. P'esei mes, korda bon, bo no a solamente wordo bira ku Kristu, pa lanta tambe. Esei ta rason pa fiesta pa nos. Nos a lanta fo'i graf, nos a lanta fo'i morto, pa nunka muri otro be. I ora, ora bo ta duda? Warda. Tuma bo tempu. Warda trankilo, pasobra Dios tin tur podé. E lo bin dek, e lo bolbe serka bo, duna bo su grasia, duna bo su fe, pasobra fe, mi rumannan stimá, fe ta un don di Dios. Bo no ta buska fe na supermerkado. Bo no ta tuma un tiki fe den banki, for di banki di kerki. A, mi ta falta fe, wak, mi ta bai kerki of Christian Bookshop i mi ta buska un pakèt di fe i mi ta kla. No! Fe no ta algo bo ta haña for di bo mes. E ta un don ku Dios mester duna bo. Meskos ku, eigentlik tur kos den bo bida, Pablo a bisa, Kiko mi tin ku mi no a haña for di Dios? Esei ta un bon pregunta, no? Nos ta zundra un tiki pasobra nos a pèrdè plaka, nos a zundra pasobra nos a pèrdè nos liber, libertat. Nos a zundra pasobra tur kos ta diferente i no normal, nos kier sinta dar e ni ta kinan. Pero tog, kiko nos tin, kiko nos no a ku nos no a haña for di man di Dios? Al wat ik nodig had, zegt de, zegt dat lied, E kantika ta bisa, Hebt u tur, gegeven. tur kos ku mi ta tin mester di dje, Ba duna mi. Warda na Señor, i E lo duna bo tur kos den Su poder pa bo biba den su gloria, su presencia y den bao su bendicion. Amen. Nos ta bay gradici Señor. Señor nos ta stima bo pasobra Señor bo ta e unico persona cu a busca nos den pica, den scuridad y salba nos. Nos ta stima bo Señor pasobra Dor di nos no ta perfecto, Bo a busca nos pa cambia nos, pa bendiciona nos. Danki, Señor, nos ta gradici Bo pasobra niun di nos a bira malo di e coronavirus, Nos lo a perde tur kos, i ora nos a perde hopi, Señor, nos ta konfia Bo. Señor, nos ta gradisí Bo pasobra nos tin eigentlik tur kos den Bo. Nos ta biba den Bo, nos ta biba den bou di Bo bendishon, i nos ta gradisí Bo p'esei. Nos ta gradisí Bo pa Nos ta gradici bo, Señor, pa nos gobierno cu a traha duru pa yuda nos, proteha nos. Pero mas, Señor, nos ta gradici bo pa no laga e situacion bay mas peor. Señor, protehamos den futuro. Kisas nos tin un tiki miedo pasobra tur e kosnan ku ta bai pasa den futuro. Pero yuda nos mira den Bo direkshon, konfiá den Bo, den nomber di Kristu Hesus. Amen. Nos ta bai kanta. Nos tin dos kantika promé bo ta hanja e bendishon. Promé kantika ta shen dies ocho, shen dies ocho, i despues nos ta kanta shen noventa i kuater, pero mi ta nombra esei despues shen dies ocho. Nos ta bai kanta shen dies ocho. Ora bo kier bo por lanta, ora bo no kier keda sinta tambe ta bon.

Bai, bai kas, drenta e siman nobo bou di e bendishon, e protekshon i den e presensia di Señor. Señor sea dilanti bou pa mustra bo e kaminda korekto. Señor sea bou tras. pa tuma bo den su brasa i warda bo di tur peliger. Señor sea bou di bo pa gará bo ora bo tin menasa ku bo por kai. Señor sea den bo pa konsolá bo ora bo trinti tristesa. Señor sea tur rond di bo manera un muraya protector. Señor sea ariba bo pa bendiciona bo. Asina Dios Todopoderoso ta bendiciona bo awe, mayan y te den eternidad. Amen. Danki pa bini. Pisa otro hende ker kita habri di berdad pa otro siman. Mes ora ultimo parte di Marko. Prome grupo ku por bai ta e grupo akinan. Nan por bai prome. Tin sanitizer, tin tur kos y tin posibilidad pa bo ofrenda. No duna man, pero Dios bendiciona bo. Prome grupo. Pa boso na cas tambe, ora bo kier, bo ta invita na kerky otro siman, sico rimen. Amen.